Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episod vu Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles a mam Pit. Gudde Moie Gilles. Bonjour mäi Frënd.
Bonjour, bonsoir, wéi geet et der? Alles gutt, a bei dir? Mir och!
Herrlech! Wëll ee méi? Herrlech!
Wat wëll ee méi? Wat? Suen? Méi Suen? Gerechtegkeet? Fluss?
Gerechtegkeet? Gläichberechtegkeet? Selbstverständlech!
Wat kann een nach esou wëllen? An d'Vakanz goen? Weltfridden!
Fritten hunn ech elo verstan, jo. Weltfridden!
Weltfritten!
Jo. Nennen mer mol einfach jo. Ech soe jo zu allem. Mee jo, äh, wat kann een nach wëllen? Eng Vakanz. A wann ech Vakanz soen, dann weess du, wou mer haut higinn. Genau, mir ginn haut an e waarmt Land, d'Land vum, vum Fussball a vum, vum brasilianesche Karneval, hunn ech scho gesot, Merc.
Das egal. Gin hat a Brasilien.
Mir ginn a Brasilien, e Land wat op den éischte Bléck net ëmmer sou och an de Kapp kënnt, wann s de un Metal-Musek denks. An awer ass do méi lass, äh, wéi déi meescht vun eis denken an och wéi mir wahrscheinlech äh, eis bewosst waren. An dofir sinn mer haut Vun da. allem vill Haardes ass de lass. Ja, ganz vill Bass-Musek ass do ënnerwee. Vill, äh, vill Hefteges.
Ja.
Wieso, oh, wieso mengst du äh, ja wieso äh, Brasilien wat wat das du zo motivéiert dass man Brasilien man ech wees het net äh, vu meng idee gewircht well ech wees dat Brasilien an relativ krass äh, metalgeschicht huet an och weil dat jo och land ass wo solo mo bëssen mësstänn nach sinn an Ongerechtegheet, Ongläichheet an korrupt Politiker an korrupt Police an hei an do. Land wat sou lenks a riets seng Problemer huet, trotz senger Schéinheet natierlech ne. Ja. An ech denken dat huet op d'Metal-Landschaft do ënnen och gefierft an doduercher hunn déi och e bësse méi e fiesen Toun kritt. E bësse schonn. Ech mengen, et kann ee lo net, an ech mengen, dat ass de Feeler, wou ech selwer och gemaach hunn, et kann ee lo net déi brasilianesch Heavy Metal-Zeen mat där amerikanescher vergläichen, mengen ech guer net. Also do leie Welten dotëschent. An awer si ganze Koup Bands, wou mir och scho begéint sinn, natierlech ginn déi grouss, wou jidderee kennt, déi aus Brasilien kommen, Mee et ginn awer och e ganze Koup Underground Bands an ech mengen du hues et gesot mat mat eben deenen op et politesch Problemer sinn oder jo nenne mer et mol südamerikanesch Kasteproblemer. Ech ech fannen ech fannen deen Term ass net falsch, ech hunn deen och scho e puermol héieren, esou datt datt ass eng ident änlech Situatioun wéi wéi an Indien esou. Ech menge wa mir u Brasilien denken oder Oder ja voilà, oder 90 Prozent vun de Leit, dann denke mer un den un de Karneval an oh, Brasilien ass cool, kriss du gutt z'iessen an a oh, voilà. Mee ech mengen den Alldag dohinne gesäit net onbedéngt esou aus fir ganz vill Leit. An Korruptioun ass do och e ganz grouse Begrëff, wéi gesot. Voilà, ja.
An da, da, da kommen halt gären esou, esou Texter an ech mengen deen, deen meescht. Déi meescht produzéiertste Metal-Zort, nenne mer et emol einfach Metal-Genre, Metal-Zort aus Brasilien ass esou eng Zort vun extremem, extremem Thrash Metal, esou mat modernem Death Metal gemëscht. Dat ass richteg fiese Stuff. An dat léisst sech dann awer och weisen. An mëttlerweil sinn och ganz vill Bands och schonn hei zu Lëtzebuerg gewiescht oder an der Ëmgéigend. aus dësem wonnerbare Land an dass awer genuch genuch ze zielen iwwer ja iwwer d'Ëmstänn firwat dass esou ee Land äh, esou vill Problemer huet an dann natierlech och eng ganz äh, Jugend soll ech mol äh, markéiert. Ne? Genau, wahrscheinlich nach bis haut nach mat ne well Mhm. d'Ëmstänn hunn sech dann och net verbessert an Mhm. äh, d'Musiksrichtung och net ne. Nee. Ech denke mir kënne vielleicht och direkt mat Deen gréissten groussen Numm iwwerhaapt ufänken am Export vun vu Brasilien dat ass natierlech Sepultura ne ja jidderee kennt se, se sinn eng vun den wichtegste Metal Bands iwwerhaapt ja richteg äh, seit 84 schonn dobäi äh, hunn ugefaange mat mat och dem knallhaarden In Your Face äh, Thrash Metal ja deelweis och schon mat Death gemëscht domols schonn mhm. an äh, hunn ja Net zu näischt sinn se bekannt an puer vun den gäilsten Albumen iwwerhaapt duerch déi groussen groussen Sepultura-Fans, zemools vun hirer fréierer äh, 80er bis vläicht Ufank 90er Ära, gell? Dat war ja. de Shit gewiescht, gell?
Klassesche äh, Cavalera-Ära mat deenen zwee. Genau.
Vollgas.
An ech mengen si zwee si jo och dat, dat kann e och alles nolese goen, natierlech de Max Cavalera, den Igor Cavalera sinn sinn a kenger gudder a kengem gudden Eck grouss ginn. Na, an dat, dat ja. markéiert dann noch fir so eng so eng gigantesch Band wie sie gi sinn och wann die zwee Hauptmänner schon seit oh, wéi lang sinn sie lo nemmi dobäi awer eng ga gut sinn et schon 20 Joer ne oder? Ah, dach, nee. Britta, ja dat sie nëmme dobäi si bei Sepultura. Kéint awer Sonch jo sinn, denken ech elo esou. Kéint net all ze wäit. Äh... bis méi ech menge wann ech hei gesinn 97 91 do ëmmer Max rausgaangen.
Ja e stëmmt Du fir mat Soulfly weider gaang richteg. Jo jo jo an aner Projeten Conspiracy.
An ech meng déi neie Band déi heescht einfach sus Cavalera wann ech mech no net irren. Ja do ass mat Bei der senge Projet.
mat sengem Bouf och äh, dee mat dobäi ass. Ja genau, genau, Si genau. si si si scho bal esou d'Demissionäre vun dem äh, ja vun dem brasilianeschen a südamerikaneschen. Dat ech meng et gëtt keng méi grouss vun deem Kontinent, wou mer elo afält an äh, dat wäert et och warscheinlech esou bal net méi ginn. Gell? Nee, an sinn och vill beaflosst, schon ënnert anerem och den amerikaneschen Death Metal staark beaflosst, ne, Ja, mat ja. Albume wéi Arise zum Beispill.
hm.
ja, ja. spannend absolut spannend.
an ich mengen sie waren auch die Age an ich mein dat mischt klar der du Klischee der das natürlich lo eng eng Saach für sich an stellen dat mal van Raum ähm, Sepultura sind matt die Age wo och den ich nenne einfach mal tribal Sound mat an die Musik agebaut hun heescht äh, ja ähm, Bongos weißt du, so, so brasilianisch ja, Drums so, oder so genau, genau. Dat, oder ähm, so spezifisch native Instruments vum südamerikanische Kontinent an dat huet dem ganzen halt bisssen dat exotisch gin wat die ja, so Ab Apruts mengen ech war dat yeah, komm. Apruts war dat do.
An natierlech déi aner Bands, wou en no komm ass, äh, Soulfire war dat nach vill méi dekadent a vill méi mëll yeah. och gell. An äh, méi ech wees weesen fan ech verbannen dat äh, och äh, iergendwéi klengt zwar mega mega global gesinn der mega ja vielleicht auch falsch gesinn me wann ich eng brasilianisch Band äh, Wann ech un esou eppes denken, da muss ech och effektiv un esou Sounds denken. Do fält mer dann och eng eng Band an, mat deene mir jo d'lescht Joer, war d'lescht Joer oder d'Joer virdrun, ech weess elo schonn net méi, et ass scho vill geschitt hei, wéi heescht déi Band scho méi, Kataria, dat ass och eng Solo-Projet vun engem Brasilianer, deen esou, jo, atmosphäreschen Black Metal mécht, wou och ganz vill där. ja Latino ass definitiv de falschen Ausdruck méi das ich kann ja. schreiben weißt du, de, ja, von, den, Franks, ja.
Voilà, von den akustischen Gitarren hier oder nennen man einfach Bossa Nova Vibes so eben dat dat bisschen ja. dat exotischt so ne mat äh, Pina Colada an so weiter ne dat am voll Klischee méi méi ja just fir mal durchzustellen wéi äh, wéi do hannen kann Musik gemacht ginn ne Dat huet och, äh, dat huet och äh, ja wie du gesot an 80 ugefangen äh, die echt Bands vu do natürlich Sepultura ass mat mat dat dat gréissen dat bekanntsten wat et jemals gouf mir och aner Bands wie wie wie Sarkophago oder se die hunch och schon heieren ja, Prison ja. mengen ich sinn och vun do mengen ech Grousse Fan vun Sarkophage hunn. Déi hunn iwweregens och ganz staark den, de Black Metal inspiréiert, ne? Jo. Well deen hire Sound war deemools och schonn bis an Norwegen ukomm gewiescht an déi waren och staark beaflosst vun der Band. Déi haten och schonn deemools deen, deen, deen, dee Liederjackette-Stil a Corpse Paint an esou weider. An vum Sound hier war et och esou eng Mëschung aus, aus Thrash Death.

Brazilian Metal Bands an, an da kriss de eng Lëscht an ja si mer mol éierlech 95 Prozent äh, hunn ech keng Ahnung ween et ass. Mee et sinn nach ëmmer aktiv Bands, wat mech dann och erfreet, well ech gesinn och bei ganz villen hei stoen, ähm, dass se säit zum Beispill 85, 83 oder esou ënnerwee sinn. An dat keng Ahnung, dat, dat da soen ech mer, dat ass eng gesond an eng äh, wuessend Zeen.
Definitiv, ja. Ähm, hat och ganz vielen ganz vielen also neien äh, Artisten, wo dann eben och de Schritt iwwer den iwwer de Pool iwwer de grosse Pool gemacht an an nach an Europa bisse méi bekannt sinn äh, wie eben die zwee vu Meer fir du genannt hunn, wie man nach äh, hei äh, ah, wiechen

Bands déi nëmmen aus Frae bestinn, wat mega cool ass, wat de rar hues, zemools och an deem Genre ne. Jo an jo d'Mädels da maachen alles freckt gell, déi sinn hardcore, déi sinn mega krass. Ech mengen och a sou engem Land wéi dat doten ass dat ëmsou méi e Statement, well Mir praisen a mir, ech mengen, ech schwätzen do fir eis allen zwee a fir vill Leit dobaussen, mee mer ënnerstëtzen d'Diversitéit hei absolutt, wou mer nëmme kënnen. An ech fannen, an engem Land wéi dat doten beweist dat ëmsou méi, dass, dass och an där Zeen dat respektéiert gëtt, obwuel dat Land esou komplizéiert ass an dass et do warscheinlech net esou einfach ass, fir do sech esou ze weisen, wéi ee sech wuelfillt, nenne mer et emol esou.

Jo an an an ganz groussen Dschungel, onendlech vill Dschungel an wou näischt ja. leeft an äh, das ist zwar traurig, dass man dat so gesinn hei op op dëser Säit vum Globus, me ja die meescht wëssen natürlich och net vu Lëtzebuerg läit wo man ja, ja, ja. nach nie do gewircht a Brasilien nee. äh, interessant.
Ja. Ganz vill Lien zum an där Hinsicht zu Brasilien, mee mir hunn halt eben eng och eng grouss portugisesch Communautéit hei, dat wat do de Virdeel ass, ass datt se sech all och kommunizéiere kënnen an ech mengen dat dat hëlleft dann vläicht och dobausse ganz ville Leit déi déi verschidden Texter wou definitiv am Spuenesch oder eben éischter esou eng Mëschung tëschent Portugisesch oder brasilianeschen portugiesisch sinn ja, äh, dat mecht die Saach da mir einfach wie fir, fir eis zwee äh, die dat absolut go net kennen ne? ja, ja. Mee mir sinn oppe fir alles an mir léieren all der bäi wow, hun staat net sche gesot wunderbar wunderbar
ja Schauwurteschen all denen äh, Trash Death Metal Bands ha nur eng aner Band entdeckt gehabt, die du wahrscheinlich och kennst äh, Angra
Diesen aus Brasilien ja. sind aus Brasilien ne just dat den de Fabio Lione de wien heescht ähm, ah, ja. ah, ja stimmt das se woer ja das auch mensch die en ze stand Power metalal Band aus dem
gin der wahrscheinlich nach an da so die en méi bekannt äh, Power Metal Band aus Brasilien, die ich gefunden hatten. Okay, okay, okay, okay. Ja, das, das freut mich dann aber zu hören. Das, der letzte Ton hätte ich lo effektiv nicht gedacht. Natürlich ist das doch dann immer den, den, ähm, den, äh, den Frontman, den da dann direkt an den Kapp kommt, dann wann du wees wien dat ass wie an dem Fall de Fabio Lione vun Rhapsody of Fire oder wese alle gut Gesche gell ähm, dann denkst du net du Brasilien dann denkst eben nun Italien oder an die Power Metal 10 sowieso Apps wat echt an Europa an der wees oder ja, genau, aus, dem, genau. aus den nördliche Länder vun Europa wie wie du iwwer fir wonnert bestal aber lo mé ja fir wat net ne? Déi si gäil, ginn och e gäile Sound, gell. Ass och e Power Metal, deen ech géif lauschteren, definitiv. Ech muss ganz éierlech gestoen, ech hunn do schonn éiweg net méi eragelauschtert. Dee leschten Album ass, also mäin Album, wou ech do gelauschtert hunn, dat ass schonn éiweg hier. Oh, dat ass scho ganz laang hier. Also dat wäerten awer ëmmerhi schonn, uff, 20 Joer kéinten et awer scho sinn, wou ech do fir d'lescht eragelauschtert hunn. Déi hunn d'lescht Joer dann en Album erausbruecht, gesinn ech. Okay, okay. Dann wees ech wat ech herno maachen. Ja, ech hat e puer Lidder op Youtube gekuckt gehat, also dat ass richteg nice, dat gefällt esouguer mir. Dat wëll eppes heeschen, Männer. Dat wëll schon eppes heeschen, ja. Well den, dem Pit gefällt net alles vu Power Metal. Dat ass ganz, ja. ganz äh, so wéi mir net alles vun. Kiddeleg. Äh, vun, vun kriddeleg, äh, so wéi mir net alles vun Black Metal oder vun dissonanter Musik gefällt. Mee dann, dann, dann muss et schon, dann muss et schon net schlecht sinn, da muss ech mal dat enke ranzen, ja. wat do lo. Äh, d'lächt Joer war d'lächt Joer hast du gesot ne ja, ja. Cycles of Pain Scheine, Scheine Numm Scheine Numm fir äh, Metalalbum mm, Ich muss so also bei, bei mir lo Ech hat ganz viel oder nach immer setzen ech ganz viel a Verbindung wann ech un déi 10 denken mat eben dann Soulfly well dat es sinn fir déich mat Soulfly a Verbindung kommen wie mhm. mat äh, Sepultura an ähm, Soulfly hat hat hat den äh, genialen oder die genial Idee op all Album gouf et immer een instrumentalen Track den einfach nur Soulfly geheescht huet an den ass op all, all normalerweise ass er nach op all Album drop aus so dat op den lechten zwee wo och e bësse vergiers gesi vu Menger seit geändert mé ähm, dat waren e ganz äh, instrumentalen an en ziemlichlech ja, native oriented Track an wéi ech fir d'läscht äh, Soulfly gelauschtert hunn intensiv dat sinn wie gesot schon puer jo hier do ähm, schmeng do waren se schon bei 12 dat ich insgesamt sinn do äh, schon 12 Tracks wos du wirklich so ja dat, dat okay, oh, heier den en, en Daf stommen dat do, dat do ass aus Brasilien do ass alle Instrumenter yeah. wat du da kannst firstellen ähm, du gëtt so Apps Dick witzeg ech hat dat ähm, ich mein, dat war effektiv och ee vu mengen Eich, dat war mein echte Konzer. Echteg richg harde Konzer, grouse Konzer war am Matelien hat de Max Cavalier hat so mega schwees net wie d'Instrument heescht. Uh, äh, de kënnt dat jo wann der et bis heiner gepackt, dat dé bis kënnt der dat jo Kommenz schreiwe wann der et wëst. Dat gesäit mega weird aus huet eng eng Bull ënnen. Schmengen du ass Waasser dran.

dat, dat, dat ass so schamanesch, so total äh, spirituell scho bal, gell. Das ist total Cool. cool. Also kann ech just Cool, cool. empfehlen. An ähm, ich mengen Soulfly ass an der Hinsicht och fir mech wichtig, well se zumindest op dem éischten Album vu Soulfly waren e ganze Koup Künstler drop, äh, wo do matgemaach hunn, Vill wou schaut nëmi lausre natierlech do war och de Fred Dëst dobäi New Metal Nil New of Corn waren der dobäi ich wis net den den China Moreno mensch war och dobäi kéint mech awer loieren vun Deftones an an dat ja, dat ja. tut war och bëssen se den de Wee opgemet fir eben aner Sache lussen ze goen an äh, muss schon nie ganz viel Soulfle gelauscht dat ge. Das sind das ich weiß, das ah, nicht das also das, das Käse Sepultura gell das das total anders, ja gell? ja
weil ich wie so lern ich mich gegangen ich weiß nicht für werden schon doch nie echt viel nur geholt gehabt so. also wann ich da darf so und sie wahrscheinlich viele Leute wissen nee das das geht nicht mehr so Den éischten Album ass definitiv, wann ech elo kucke wat alles dono komm ass, ass net gutt. Also a mengen Aen ne, selbstverständlech. Den éischten Album ass definitiv net gutt wann s de wëlls e Metal-Album lauschteren. Dat ass awer gutt wann s de wëlls eng Afouerung kréien an zu der, zu wat Soulfly ginn ass.

Nëmme Go an nëmme Groove an nëmmen äh, haart Téin an oh, de Max gedor am Jahr an ich muss hun op den lächten ja. Album äh, wo Scheier no war ach, schon so bisssen ja okay an du och gesinn dass du méi Richtung tendéiert huet Cavalier Conspiracy as eng ege Band ze man an ich will net so dass Soulfly so bisssen eng e Klatz um Been mittlerweile nach fir nass mir das bisssen so ja das das mega cool wat ich du machen. Mee ech erfanne mech net méi nei. Ech hunn d'Gefill, dass se sech e bësse recycléieren. A mee bon, dat dat wëll elo, dat si elo natierlech meng Point de vuen. Dat ech wëll elo net soen, dass dat fir jiddereen d'selwecht ass. Sepultura jo am Fong och, dass se hien huet jo an sech näischt méi domat ze dinn, mee et ass nach ëmmer seng Band, ne? Jo. An jo, wou si bis fort waren. Deet mer leed, mee all déi Albumen, déi no komm sinn, dat war net méi esou dat gewiescht, gell?
War net esou, war net esou dat, nee. Clockwork mengen ech, dat war nach ok. Deen ass, nee, Alex, oder war et Alex den Album? Oh, deen hunn ech awer guer net gutt fonnt. Nee, da war et Clockwork, mengen ech. Nee, ich, ich wees net méi genau. Dat war een Album vun der neier Generatioun der lächte Generatioun, well och Sepultura, dat kann jo flläit Orlo soun, a bis dunner ass déi Episod sécher derbaussen. Sepultura tourt dëst Joer fir d'läscht ne? Ja, ist, äh, Farewell Tour, ja. Farewell Tour an se bleiwen och zu Lëtzebuerg stoen an ähm, ich mengen dat ass dat ass scho bald d'office e Mast, well domat geht dann definitiv och eng eng ganz Ära zu Enn. Ära zu Enn. Ob ich mein, den...
Ginger als Fairband ne? Ginger ass dobäi en schmengen Testament ass och dobäi. Ich misst mech all lo äh, na en Ke Testament Testament is an dem an dem Di kommen ze och dat op letze bech awer dann ne. Ah, nee. Hm?
Fa den den den den Antrax ah, ja.
Sorry.
Ja. Ja, ja, die zwee ich mein die zwee das das e mast fir all fir dann ja. fir trash metal titanen nach fir die andere Seite fir d'extreme trash metal äh, ideologiste well äh, du gëtt definitiv eng an gesieht gell ja, ähm, ja. Ähm, äh, zum muls well d'abschiedstournee ass bon, war doch immer der teescht menge mir wëssen nochwe dat van den eng eng farewell to annoncéiert muss recht dat huet äh, dat huet den den äh, dat huet black sabbat och schon tausendmal gemacht an an all die anderen ja, schon slayer ne?
ja aber kommen selber wahrscheinlich rum et freet mech was ja, ja. So, ja. mehr ähm, mehr ja du mat geht dann definitiv auch e stick mat dem en vu sepultura geht dann auch definitive steck von äh, brasilianischer metalgeschicht zu en Ja.
An äh, sinn trotzdem gespannt, wéi et do weidergeet. Ech mengen wat wat eis zwee do e bësse méi interesséiert, eben och well mer definitiv gereift sinn an eisen Oueren ass ähm, sich no Underground äh, Underground Metal Bands aus deene Länner oder generell aus alle Land méi. Well ech mengen do gëtt et mhm. definitiv nach méi méi schmackhaftes a méi feines wat eis eben de moment usprech du gëtt et gär saach an ech hat duch d'extrem metal welt gewandert sinn hat ech na so ah, ich, ich kann méi die al sachen also sach wie holocausto an torture squad an misty fire dat das geile shit gewircht ich mein die deelweis sind die och haut da aktiv ja yeah.
Äh, es ist vun neie Bands sinn ech net so grad dran an ech mein dat kéint een onbedéngt nohuelen, well et do fir fein Saache gëtt. Well do gesäit ee jo Crypta Nervosa, dat sinn Bands déi de Moment och sech e groussen Numm maachen an ech denken do sinn nach déi eng oder déi aner verstoppte Pärel a Brasilien ze fannen. Jo an ech menge wann een, wann ee lo sech dat esou ukuckt, wann een Nervosa oder Crypta kuckt, ech mein dat sinn och Bands wou mat engem, mat engem europäesche Label mengen ech ënnerwee sinn. Ass net esouguer Napalm. Napalm Records ech si mal lo net sécher. Ja dach dach das Napalm ja. Ja an ech mengen Dii hunn dat och mëttlerweil verstanen, sou wéi ganz vill aner Plattelabelen dobaussen. Ähm, du gees du bass du bass weess de du du limitéiers dech net op op äh, op äh, op d'amerikanesch Zeen oder Europa. Du gees och Du gees och effektiv a Länner sichen, wou s de mengs, du häss alles gesinn. Well deelweils leeft do esou vill méi, wéi mir eis kënne virstellen. Ech mengen, dat gëllt fir all Land, gell. Ech mengen, mir kommen, mir, mir schwätzen oft genuch iwwert eis lokal Zeen, wou nach ëmmer net wäit genuch iwwert d'Grenzen, an domat wäit mengen ech bis op Tréier, weess de, bekannt ass, gell. An. och verréckt wat wat hei geschitt ech mengen jiddere seet et jidderen dee schon hei am interview war local bands an alles se son alle guerten hei ass de moment eppes am gang mat wuessen an wa mer lo net all an eng richtung zéien dann fir die nächst ech menge mir hulo die chance datt mär dat doten alles so mol eng platte zerwéiert kréien well virun effektiv virun 15 joer 20 Joer wie mir war net grad 20 méi obwohl dach 20 Joer oh, ja do, do, do hues du misse sichen an du warst du halt froh wanns du mal eng lokal Band gesinn hues amëtlerweil du kannst net méi op all Konzert goen vun all lokaler Band well sinn der einfach zevill bei eneen dat ass awer engerseits gut geil well dat boost de ganze System dat ass einfach genial. An ech denken dat gëllt dat gëllt och fir all Land an äh, defir si mär mär sinn halt fir Lëtzebuerg zoustänneg. Vläicht gëtt et jo och en Metal Podcast a Brasilien, géng géng mech zwar nach ëmmer wonneren, mee mee, hä, ech menge mir kënne jo mam gudde Beispill virkomme goen, wéi s de. fir Kéint ze maachen a wann nëmmen e klenge Shoutout ass fir fir fir eis lokal Helden, dat äh, dat kascht näischt an mir man dat gär an da probéiere mer halt och e bëssen de Fokus op aner Länner ze maachen an dorëms geet. Genau, genau. Mir mat déi Länner Serie hei am Lafen, Rapper Lëtzebuerg ugefaangen. An mir hunn nach vill vill vill duerchzehuelen. D'Welt ass grouss an Metal gëtt iwwerall. Ja. An ech hunn och wéini dat ech kann ee mol a Sneak Peek, ech weess net, ob mer dat elo deemnächst maachen oder vläit nach dëst Joer, ech meng do si mer jo net presséiert bei näischt. Ech hunn effektiv wéini en Artikel gesinn iwwer déi afrikanesch Metal-Zeen.
an ech kann do net spezifesch soe pro Land, well et sinn wierklech just eng Hand voll Band déi an Afrika ënnerwee sinn. A wann ech soen Afrika meng ech de Kontinent Afrika, well dat net Südafrika, dat ass eng meng ech aus dem Senegal, dat ass eng aus Ghana hat ech gesinn. an eng mhm. aus Nigeria an Diana wees ich méi méi wo ich man da sonst so für, für brasilianisch Bands ist schwer für alles local Bands sind schwer mir Peter was muss denn da machen Nom Klischee hin oder hier déi Länner hun definitiv nach vill méi krass sugen äh, wie, wie, ja. wie 0 15 Blödsinn mat dem Meer als he ploen gell.

aner Säiten opgezu ginn. An mhm, ähm, mhm. Mais, mat der Musik kann en alles verbesseren, dat, dat gesinn mir oft genug an ähm, ich mengen do, do gëlt wie du sees nach enorm viel ze zielelen. Ob et iwwer Brasilien also der keine Ahnung wou méi lëcht ass grouss viele Fall. Definitiv.
Ja.
Schmengen Mün schon ball alles gesot. Mengst net? Fir haut, jo, jo. Fir haut. Also elo mär, mär hu, mär hale lo definitiv op. Mär kënnen nach vläit e Wiertchen sou en séparé schwätzen herno, ja. Mee d'Episod schéngt mer dann awer komplett ze sinn. An domat, jo, géing ech soen, wäre mer duerch fir haut mat brasilianesch Metal-Zeen. Klenge Resumé vum Peter a vu mir. An domat, jo, Merci fir d'Nolauschteren an. Absolut an.